Salut doc'h holl c'hoarierien. Hirio a vo ket komzet eus echedoù met kinnig a ran deoc'h da zielfennañ un taol poker a zo bet c'hoariet gant ar paotr neus ul liamm memestra gant an echedoù. Setu perak 'm eus dibabet an taol-se c'hoariet get Magnus Carlsen a zo kampion ar bed an echedoù. Goude ret 'z eus kalzik c'hoarierien echedoù a blij d'ar poker ivez kar bevez kalzik poesoù boutin etre an daou. Aze emañ o c'hoari un tournamant e Norvegia, setu marteze e klevfec'h an evezhiadennoù e norvegian war ar video. Neuze penaos ez endros en tournamañchoù? meur a dablez zo hein, meur a meur a c'hoarier war pep taol. Ha ur wech n'on e bah chetont bet ken e vemp skarzhet hag ar re ziwezhañ o vezo skarzhet a c'hounez ha muioc'h arc'hant. Setu setu ar mod ma'z a en-dro. C'haller ket adprenañ jetonoù p'on e c'hoant. Setu kinnig all an deoc'h, sellet doc'h ar video ha didroc'hañ straed-ha-straed evit dielfennañ ar pezh zo c'hoarvet. Krog omp diouzhtu.

Aze e weler hein dija gellout a reer en deus tost tri-ugent big blind kar ar big blind aze evit ar poent a zo da bemp mil. Setu evit ar re a anav penaos azasaat hom strategiezh doc'h an niver a blindoù. N'eus evit ar re n'anavan ket al lec'hioù war un daol-poker. Aze, benn ar fin e krog gant an UTG. Un dra-dugent hag eus an holl-se o deus dilezet hag an hini kentañ o tigeriñ ar paotr oa bet Carlsen hag a zo en hijack hag eo bet paeet eo bet paeet e zigoradenn gant ar boutoñs a vo honnit diwezhañ o komz goude ar flop, ar small blind hag ar big blind eo. Setu neus digoret gant an daou vorn. As-as, da lâret eo an dorn gwellañ a c'heller kavout eo lemon Texas. Digor en deus an tammig ouzhpenn div wech ar Big Blind aze pezh zo normal a-walc'h pa vez ken don ha tri-ugent Big Blind, n'eo ket don kenañ kennebeut. Ha neuze peilhet eo bet gant ur paotr gant pemp pevar. A garez, bon marse n'oc'h souezhet un tamm gant se, met pemp-pevar zo... se n'eo ket uhel a-walc'h, met gallout a raer pa vez pa vez tost mod-se ober heuliadennoù da gentañ ha pa vez ar memes sin pa vez suitet giz ma vez lâret ober ul liv. Setu din-me emat paeañ el lec'h-mañ. Paeet eo bet ivez gant daou benn. Ba gallout a raer gallout a raer ober ur set hein da lâret eo kaout entre des pemp. Hag an hini diwezhañ neus paeet gant un dorn a zo gwan a-walc'h aze da glot a vo an enebour brasañ e-kerzh an dorn. Met dre ma ne oa Big Blind o lakaet arc'hant dija, benn ar fin e vez marc'had-matoc'h evitañ. Da baeañ an unnek mil e-keñver ar re all e setu neuze e c'hall paeañ gant traoù gwanoc'h. Ouzhpenn-se n'eus den ebet war e lerc'h evit adkreskiñ marc'had. Setu tamm pelloc'h.
Ligger på 6000 til inn i 43 000. Og da er det så gode oddsats, og frem til du har Ja, selv om du nesten ikke har skjetonger, så skal du syne uansett.

Mat, setu petra zo c'hoarvezet er flop. dont a ra ar flop mevel aes-tre holl pikez. Ha se, dreist-holl ma vije ar pe- ar fed ma vije holl pikez n'eo ket dispar. rak Carlsen zo a-enep- zo a-enep-tre enebour a-daoust ma oa an dorn gwellañ A-raok ar flob bremañ eo deuet da vezañ en arvar. Be e c'hallfe marteze eus an den dija en deus daou bigez en deus hennezh liv dija. Ha memes ma ne vije ket en deus ezhomm e zorn bezañ gwarezet. Da lâret eo ne c'halle ket laosket ur gartenn digoust en ur chekiñ. A-hend-all forzh peseurt den gant ur pikez a c'hallfe a c'hallfe tremen dirazañ ma teufe ur pikez all en torn. Setu e plij din en dije dibabet kreskiñ ur pod aze hag e plij din ivez e ment e gresk aze 'neus lakaet Hor mil warn- penaos ur warn-ugent mil e-barzh hanter-kant, da lâret eo an tamm dindan hanter ho paotr. Arabat ober kalz muioc'h hein, kar aze forzh penaos voc'h ket pediet gant gant gwashoc'h. Lakaomp nije an den un eizh pe an tri hep pikez aze ne beio ket. Padal ma vije bet ma vije ket bet trifikez aze war an war an daol. marc'had e vije e vije bet peiet Carlsen gant un eizh pe un tri ma nije lakaet muioc'h. Met aze e vije ket. Setu e e c'hoariet mat. Ha peiet eo bet gant ar c'hoarier er Big Blind a pezh seblant normal a-walc'h ur mevel en deus hag ur seizh ivez a c'hallfe treiñ en ul liv. Setu e seblant normal paeañ eo.

Setu ret eo diwall. Forzh peseurt pikez aze a ra ul livioù. Ar bornoù as-as n'eo ket ken kreñv-tre. Ha daxglot er Big Bang en deus cheket. Setu petra rafec'h-c'hwi e plas Carlsen bremañ. Daoust hag-eñ e checkfec'h? Daoust hag-eñ e kreizfer bihan, daoust hag-eñ e kreizfer uhel, klaskit prederiañ ha da beta servijfe ma lakfer arc'hant ober.

E enebour en deus trec'het anezhañ dija gant gant ur pikez. Ya, mez-se n'hen gouar ket dija. E enebour a c'hall kaout hor mevel. Ha forzh penaos emañ o treiñ e zaou-vorn en ur bleuf. Da lâret eo aze ne ne glask ket lakaat arc'hant evit bezañ peget gant an dra gwashoc'h, ar pezh zo anvet talvoudekaat. E valioù, er poker, me klask a ra dija poufal bleufiñ evit lakaat marteze anezhañ deus he lezel pe ur mevel kreñv hep pikez petramant ul livioù izel. Kar aze ret eo kompren Carlsen en deus muioc'h gartoù uhel. Evit e enebour, kar ma 'nije kalz kartoù uhel e enebour, en nije adkresket a-raok ur flop. Ha neuze e oarzh eus emañ emañ gant bar- emañ gant Carlsen, ha Carlsen a c'hallfe kaout ar born ar born pikez, ar roue pikez, ar rouanez pikez, ha posubl eo e vijen ivez gant Dagslot, met nebeutoc'h a chañsoù a zo, ha setu e kavan dedennus-kaer risklus ar pezh zo bet graet gant Carlsen. Met dedennus, neuze aze ma vije bet adkresket gant Dagscott ha e vije bet dilezet gant Carlsen evel-just, met ne c'hall ket adkreskiñ gant ur seizh hepken ha Carlsen a c'hallfe kaout an dra kalz kreñvoc'h. Setu ne ra nemet paeañ. Det er lite sannsynlig, og da er sparkrekten borte der. Til og med tier

Neuze dont a ra dont a ra ar rinier ar rouanez, ur rouanez n'eo ket piket setu ne cheñch netra e-keñver ar pezh hon doa lâret a-raok nag e-keñver nerzh ho pep ho pep dorn gant pep c'hoarier hag aze ez eus bet graet un dra souezhus un tamm gant dax-glot da lâret eo e-lec'h chekiñ e-giz ma 'nije graet boaz o klask tapet ur pouvadenn, ur bluff eus perzh Carlsen, en deus graet o en deus kresket bihan-tout tregont mil e-barzh ur pod a oa kalz brasoc'h. An dra-se 'oa bet ur blog-bet, ur blog-bet da betañ servij benn ar fin. Omdon n'eo ket kreñv a-walc'h evit gellet paeañ ur bet a vije a vije bet paeet, a vije bet graet gant enebour. met koulskoude e soñj dimp e c'hallomp bout peilhet evit ur priz izel gant gwashoc'h, e c'hallomp talvoudekaat memestra. pezh zo gwir a-walc'h aze gant e seizh pigez e c'hallfe talvoudekaat n'eo ket ul liv met marteze just a-walc'h hon dorn evel an daou vorn pe pe ur set, da lâret eo terc'hartenn ha memes liv, forzh petra terc'hartenn memes sin. Me ar gudenn a zo an dra-se zo bet burutellet gant ar c'hoarierien varrek, an dra-se, an dibab-se gant Dashlot zo diaes-tre da gempouez, da lâret eo ur poker parer Un dra e ranker kempouezañ gant dornoù fall ha dornoù kreñv, dornoù mat. ma vez ma ra an dra-se gant ar seiz-pikez daoust hag-eñ e rafe an dra-se gant an az-pikez? Aze ne soñj ket din. Ha setu se a c'haller tennañ splet dioutañ. Pa pa ver Carlsen just a-walc'h hag se 'neus graet ha se 'neus adkresket ker ne c'hall ket baeañ sur sur eo n'eo ket mat ha se da zaouvarn neuze gallout a ra dilezel evel-just met adkresket 'neus setu o bluff penn-da-benn o bluff dañjerus o lâret selaou da'm soñj ne rez ket se gant un dorn gwall-greñv ha ganin-me ez eus tout ar pikez uhelañ ha te 'teus ket sur a-walc'h 'tije adkresket. N'eus nebeutoc'h a chañs zo e tije. Hag emañ ar gwir gantañ. Aze en deus lennet mat ar pezh a oa kuzhet e-barzh dorn Dagscott da redek o liv izel a-walc'h. Hag emañ o tiskouez kaout ar born Piquez pe ar roue Piquez-sañ aze par a seurt raktal-sen. Ha daoust hag-eñ ez ay en-dro?

Setu dilezenn eus buan a-walc'h e enebourch ha setu ne soñjay ket e c'hallfe Carlsen pouffal Mosse hag ouzhpenn neus diskouezet aze neus stlapet an asoù dirak e fri dirak an holl ha setu siwazh eo lakaet diaes egile met gure brav ober Ober ober seurt taol e-giz n'eus lâret erfin, ral a wech e troer an dorn-se en ur bluff, azvezh-just o vezañ m'emañ an hini gravañ er c'hoari. Setu michañs deus plijet deoc'h an dorn-se, ma faot deoc'h kaout muioc'h a zielfennadennoù poker seurt-se, lârit din. Ken a hent tro!